Mir komme bei de Sport mat virop eppes fir d'Autosfrënn. Haut war Biergcourse zu Luerenzweiler. 60 Joer ass et elo schonn hier, datt dës spektakulär Course eng éischte Kéier organiséiert gouf. No enger Paus vun 13 Joer war d'Jor d'Comeback an dëst Joer wollt een de Spectateuren nach méi bidden. Ob dat gegléckt ass a ween sech um Enn duerchsetze konnt, dat seet eis de Yannick Gross.
Et war en immens sonnegen Ouschterméindeg, op deem d'Piloten zu Luerenzweiler fir eng weider Editioun vun der Biergcourse un de Depart gaange sinn. Supportere waren iwwerall ronderëm d'Streck ze fannen an d'Piloten op der Pist hunn hiert Bescht ginn, obwuel et fir vill vun hinnen déi éischt Course vum Joer war. Mir hunn natierlech ganz grouss Vedetten haut hei, déi haut probéiere wierklech déi bescht Zäiten erauszefueren. Bon, et ass déi éischt Course, wou da ganz vill ëmgaange si mat hiren Autoen emol déi iwwerhaapt ze testen. Wéi elo hei am Hannergrond zum Beispill de Patrick Strajelznyk, deen ass mat sengem Brudder ugereest. Patrick huet e komplett neien Auto, deen, dee weess am Fong guer net richteg wou en drun ass dermat. Dat ass och eleng den éischten Test, wou en Auto mat him gefuer ass. No dem Test moies stoung da mëttes d'Course um Programm. Déi gouf an dräi Manche gefuer. Dobäi waren dëst Joer vill Piloten aus dem Grand-Duché op der Streck ënnerwee.
Wann ech kucken, den Tommy Rollinger, de Steve Jung, den Dany Demuth, wéi se wéi se all heeschen, d'Chilling Company, déi wierklech matfueren, ganz schnell Autoen hunn a ganz spektakulär fueren. Bon, mir hunn natierlech ee wéi den Holzmich, ee wéi de Fernandes Steve mam Porsche, déi ganz schnell sinn. Nieft de Lëtzebuerger Pilote loung de Fokus virun allem um Patryk Zagelsnyk, deen d'lescht Joer gewanne konnt, an och op de Piloten aus der Belsch. Dann hu mer natierlech d'belsch Piloten, well mer de belsche Laf och hunn, fir de Championnat ze fueren. An do sinn natierlech dann och Leit derbäi wéi de Simon Fabian an esou, déi wierklech och richteg, richteg schnell ënnerwee sinn. An ech denken, datt mer wierklech do och eng schéi Course wäerte kréien. An dann net ze vergiessen eise Rahmenprogramm, eben d'Falkendrifter, wat och ëmmer spektakulär fir d'Leit ass, fir wann déi eropgedrift kommen an erofgedrift kommen.
Spektakulär war dat op alle Fall. An och den neie Bildschierm, deen an enger vun de Kéieren opgeriicht gouf, ass gutt ukomm. Sou konnten d'Leit, déi bei der Streck stoungen, och den Depart gesinn. Wichteg ass d'Biergcourse awer net nëmme fir d'Spectateuren an d'Piloten op der Streck, mee och op anere Pläng.
Éischtens emol fir d'Veräiner hei aus dem Duerf. Ech mengen, et sinn am Ganzen zéng Veräiner, déi de Catering hei maachen, wou d'Leit dann eebe gutt ze iessen an ze drénke kréien, wéi jo iwwer d'ganz Streck verdeelt sinn, wat wierklech wichteg ass. An natierlech dann eeben och, ech mengen, fir de Motorsport selwer, Wéi gesot, mir sinn emgaang drun ze schaffen, datt mer dat Ganzt erëm wierklech vill, vill méi no bausse gedro kréien an och gewise kréien. Duerchsetze konnt sech och dëst Joer op en Neits de Patrik Zagelsnik, dat mat engem neie Streckerekord vu knapp iwwer 38 Sekonnen. Beschte Lëtzebuerger war iwwerdeems de Canio Marchione, deen op déi zweet Plaz koum. Weider geet et fir vill Pilote vun haut a schonn a véier Wochen mat der Biergcourse zu Eschduerf.